تے ماشاء اللہ آج جیڑھے جیڑھے ساڈے یوٹیوب چینل دے دوست احباب نویں ہن ساڈے کوں ویو ڈے کے چلن ویندے انہاں دے اگوں مہربانی ہے ریکویسٹ ہے ساڈا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالہ فالو لائک شیئر کر چھوڑا کرو یار ہک لائک کرن نال کیا ویندے کر چھوڑا کرو مہربانی ہے تہاڈی تے فالو وی کر چھوڑا کرو تہاڈے فالو کرن نال شاید ساڈی زندگی تبدیل تھیں ونجے ساڈی زندگی سکون آن بی اساکوں کیا چاہیدے وی بس تہاڈے اگوں ریکویسٹ ہے بھراواں دے اگوں دوستاں دے اگوں احباباں دے اگوں ساڈا فالو کر چھوڑا کرو چینل مہربانی ہوسی تہاڈی تے اج دا تہاکوں ماشاءاللہ پیارا پیارا سا وزٹ کروینے آں اپنے شہر گاؤں دے وچ ماحول ڈکھینے خوبصورتی ڈکھینے کیا ماحول ہے کیا صورت حالات ہے ساڈے گاؤں دی تساں ساڈے چینل نال جڑے رہو تہاکوں انشاءاللہ پیارا پیارا ماحول ڈکھیسوں کبڈی دی ویڈیو تساں پچھلے ولاگ اچ ڈٹھی ہوسی بڑی پیاری ویڈیو ہی کبڈی دی۔ اوکوں ونج کے سبسکرائب کرو اوکوں واچ کرو ونج کے تہاکوں بڑا پیارا لگ سی ماحول کبڈی دی ویڈیو ڈیکھو ساڈے یوٹیوب چینل تے کبڈی دی ویڈیو لگی ہوئی ہے بڑا پیارا اور مزیدار کبڈی دا میچ ہے تے ماشاءاللہ اساں اپ دے پیارے پیارے پودیاں دے نال کھڑے ہسے اساں اتھوں کھڑ کے ویڈیو سٹارٹ کیتی اج دا سٹارٹنگ بہت پیارا ہے اور ہی خوشی نال ساڈا چینل کوں سبسکرائب مارو تے جڑے رہو ساڈے چینل نال تہاکوں ایویں پیاری پیاری ویڈیو ولاگ ڈیندے رہسوں اور انشاءاللہ تعالی اے ساڈے خوبصورت جے پودے ہن ڈیکھو کتنے پیارے پیارے ہن خوبصورت پودے رہے ہوئے ہن۔ لو ویور ماشاء اللہ اساں باہر آ گئے اس گھر دو ماشاء اللہ گورنمنٹ ہائی سکول اچ اے دیکھو جی تھاں دپی فٹ بال دا میچ چلدا پیا اساں کے چل کے اساں دے ویوراں کو سرائیکی کلچر دی خوبصورتی دکھاؤ دپی بال فٹ بال دا میچ چلدا پیا سڑا اتھاں گراؤنڈ ماشاء اللہ بڑا بڑا گراؤنڈ ہے گورنمنٹ ہائی سکول دا ویور دے دے پیا پیا نا اے فٹ بال چلدی پئی تھے جڑے رہو ساڑے چینل نال پیار محبتاں سارے نال ونڈی رکھو اگو پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ولاگ ڈیندے رہسو ویور اے سب سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں تھکن کھیلن کیتے گراؤنڈ ساڑا دیکھو بہت خوبصورت بہت بڑا گراؤنڈ ہے فٹ بال دا میچ تھیندا پہ دپی چلدی پئی ہے عوام کھیلن کیتے آئی ہوئی ہے لیکن اسا تھوڑا جلدی چلے گئے اسے چلو کوئی گالھ نی اساں جلتی آ گیاں تے کوئی مسئلہ نی آپے بئے آ ویسن اساں تاں اپنا بناونا ہے ولاگ ویور تے اوں تو بعد ویور تساں اے سناؤ سب ٹھیک ٹھاک ہو نا خیر خیریت ہے ساڈے چینل جڑے رہ کرو پیار محبت منڈیاں کرو تو کو اساں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ولاگ ڈتی رکھسو یوٹیوب چینل سلیم کوکے آلا ایکو پیار محبت سمجھ کے لائک ہی کر چھوڑا کرو سبسکرائب کر چھوڑا کرو اور نال گھنٹی دا بٹن ہی دبا چھوڑا کرو ویور

اے دیکھو جی کیا بات ہے وی بار ہیلو لا چل بھائی شہزادے خیر ہوئی دپی فٹ بال ویور آدھے جال لایا ہوئے فٹ بال دا میچ چلتا پیا دپی تھیندی پئی ہے نال سرائیکی دے وچ کو فٹ بال دپی بھی آدھے فٹ بال دا میچ بھی آدھے نہیں بھائی نہیں اسی کو نہیں کھیلنا اے شہزادہ وی باری میں ساڑی ویڈیو واچ کیتی رکھی کرو تھوڑا تا دل تو شکر گزار ہیں تو ساڑی ویڈیو واچ کریں دے وے بہت مہربانی نال ہی میں گھنٹی دا بٹن ہی دبا چھوڑا کرو نال لائک بھی کر چھوڑا کرو سبسکرائب بھی دے چھوڑا کرو تہاڈا بہت شکر گزار ہیں تساں سبسکرائب کریندے وے لائک کریندے وے فالو شیئر کریندے وے ساڈا چینل او پرلی سائیڈ دے واک تھیندی ودی او کرکٹ دے کھلاڑی ہیں او واک کریندے پے ان واک دو بعد انہاں اپنا گیم لا رہے ہونی کرکٹ شروع کر رہے ہونی ہیں اے بھی سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ہے ویور ڈیٹا کرو ماحول خوبصورت پیارے پیارے دا نویں نویں

نال فٹ بال وی چلدی پئی ہے نال دھپی وی چلدی پئی ہے دھپی وی کرکٹ ہے یعنی کہ یہ وی فٹ بال ہوندی ہے تے پرلی سائڈ دے دوست کھڑن تھے وہ فٹ بال کھیڈ دے پئے اوں تو پرلی سائڈ دے میچ چلدا پئے ہیں کرکٹ دا یہ دوست سامنے ودن تھے جاگنگ کریں دے ودن سارے چینل نال جڑے رہیا کرو محبتاں ونڈیاں کرو یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالہ ویور لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑا کرو تہاڈی بہت شکر گزار ہیں تہہ دل توں تکو اج دا ولاگ سارے پسند آسی سرائیکی کلچر دا دیدے پے ونن دوست احباب کھیڈ دے کھڑن ساکوں ایویں پیار محبت نال سپورٹ آ سپورٹ سا نال کیتی رکھو وی واری انشاءاللہ تاکو پیارے پیارے ویلاگ ڈیندے رہسو اساں تاکو اج ہی ویلاگ نال دیو اجازت اور انشاءاللہ کل اساں نواں ویلاگ گھن کے اسو خوبصورتی سرائیکی کلچر دی بئی خوبصورتی تاکو ڈکھیسو

ایہ کرکٹ دے کھلاڑی ہن جیہڑے واک کریندے پئے ہن۔ ویور ڈپی فٹ بال آلے کھیڈدے پئے ہن لیکن ایہ کرکٹ دے کھلاڑی ہن۔ ایہ اپݨی واک کریندے پئے ہن۔ واک کر کے ورلڈ گیم لیسن۔ پرلی سائیڈ۔